Għallieni tal-iktar 'il bogħod. Tgħidlix li anke inti dħalt għal dil craze għax bħalissa craze sħiħa hawn eh, kulħadd jiddiskuti l-aljeni u l-UFOs u dawn l-affarijiet. Isma', jekk tmur f'post bħal da, eh. taħseb li jkun il-lendi xi aljen hemmhekk, eh, għax ħanajlek. Ħalli għalli fil-kumment nissemgħu li Huwa Gaza, li ma tantx hija xi ċajta sabiħa, taf kif għax Gaza hemm kriżi, m'għandhomx flus, għandna suppost flus għandna biex nagħmlu t-torq, imma ma nafx, bħal dejjem nirringrazzjawkom tal-li is-senjaj tal-unna x'kelmem. Tajtuna sinjal fuq din it-triq u jekk ikollkom xi toroq oħra jew xi affarijiet oħra, ibagħtuhomlna hawnhekk, tajjeb? Issa kif tinduna li xi ħadd hu Għalien? Reġgħina fuq l-Għalien, jiena naħseb mill-qalba tal-mużika. X'jiġifieri? Qatt ma rajt finfin li jkun kollox għaddej normali, F'daqqa waħda. Meta? Qalbet il-mużika. Ġifieri trid toqgħod moħħok hemm għal meta taqleb il-mużika. Muża waħda, l-mużika fil-films m'għandix il-mużika tiġri miegħi kollu. Però għandek raġun, eżad li dil-ġimgħa nnutaj xi ħaġa. Vera Suspettuża. Naħseb li ltqajt mal-jen. Faqqa. Għax kont qed nieħu kafe għall-affari tiegħi u f'daqqa waħda ġiel waiter u kellimni bil-mod. U ħejja. Issa din xi ħaġa rari ħafna saret. Anke xi ħadd li jħallas bil-cash. Eżatt, għaljen. Insomma, ejja nibdew għax qed imparlaw fil-vojt u llum ħankunu qed nitħattu dwar il-punt u l-fatt li esperti ta' Luis Doneo se jarġa' jibda. Eh, taf min applika bil-ħaq. Oh, ġo xoxo nara. Kemm għandkom sabiħ is-Super One! Naf, naf, intom mankom sabiħ in-net! Kellna missa ntelaq kollox, ma nistennew nintilgħu fil-gvern biex forsi nagħmlu refurbish bħal. Ej, ejja, u Louise, Louise, Louise. Lu, Lu, kemm kemm tidher differenti fuq it-television Louise vera isbaħ fuq it-TV. Marki, inta, Louise ma ġeċillu. Offillu. Tinstaw naplikaw miegħek. Le, le, tistaw għalek qiegħed biex tapplikaw. U dawk it-tfal kollha li jkun hemm ta' esperti, dawk kollha ta' Louise. Minn ġuf Louise joħorġu jew. Le, le, le, le, le, kollha tal Minn ġu fin-nies oħrajn. Jena jistaw naplikaw. Sorry, peress li super one. Laburisti biss jistaw japplikaw. Daħlu x'politika ma tfal, le minn iridu, bojot, suwed, grizi, ton. Anka jien? Anke Ok, mela tajjeb. Isma, aħna għajtlu. Aħna intelligent. Pala tfal. M'għandix dubju. Ġifieri we can make it. Mela. Speċjalment jgħax hemm l-iskola Chiswick.

U minn hawn nawguraw il Louis u t-tim tal-produzzjoni tagħha. U t-tfal. Il-programm u l-esperti, eżatt. Isma', aħna ħa nurukom waħda qasira ħafna ta' Horny. Jiena Horny! Double yellow line? Mhux problema. Tibblokka l-garaxx? Anzi tant l-aħjar. X'regoli għandek bżonn meta jħossok sid it-triq? La nota, la spjegazzjoni, konfidenza tposs! Kieku kienet logħba ta' fejn u l-arpost biex tipparkja, kont irbaħa żgur. Issa nispera ma sibx la vleter manti l-warden wara di. U dak kien shooter tal-lum. U jek taraw xaġa interessanti jibatunna fuq shooter at danusan.com. Narakom għada. X'narakom għada? Illejla, issa, dalwaqt, dalwaqt, ftit minuti oħra jibda Brillanti Singers, l-ewwel, l-ewwel episodju, il-premiere, illum importanti ħafna x'għada għada. Min daħlu l-da? Min kif Ngħidu aħna xi ma Araw, dak- araw brillanti. Ħafna dak li jafu jkantaw, ftit il-bravi, iżda wieħed jew waħda biss. Brillanti! Dalwaqt, dalwaqt, dalwaqt, dalwaqt. Is-sibt niġi wkoll, imma lejla wkoll, importanti, importanti.